Il-lejla tajba ħbib tiegħi il-125 episodju ta' Mixo li nserta fid-derbi d'Italja li fl-Alien Stadium ta' Turin intemmet bl-iskor ta' wieħed b'wieħed. Kienet logħba li jekk taqbad l-ewwel kwarta logħob, iż-żewġ timijiet studjaw ferm il-xulxin. Kieża wara kwarta logħob falla ċans eh, li li kieku daħal kien jaqleb il-logħba ta' taħt fuq, nazzar danejt għax wara kwarta kont mur fil-vantaġġ kontra waħtin fil-momentem fil-kampjonat Taljan kienet tagħtina aktar saħħa. Żewġ gols ġew skurjati fl-ol taqsim għal gow tal-Juventus. Il-kelma Taljani hekk apparbieta kien mod kif daħal Vlaovic u mhux biss fl-azzjoni tal-gow. Imma anka fil fil-logħba ġifieri kien veru iffukat li li minnu mbagħad sar il-go. Il-go tal-Inter li tutto sport jiena ħan ermakom f'dak il-ħin fuq television ma rajtux fuq għajnejja għax ma kien moħni fejnu l-ballu imma tutto sport qed tippunta subajja fuq il-var li li Darmjan sabbat eh, mal-art li l-Kjeza. U t-tini taqsima forsi kien fija nqas ċansijiet imma Juventus għal u tajjeb ħafna, forsi l-Inter deru naqra superjuri. fejn għandu tqassim u hekk. Biss però naħseb li finalment id-draw hawn ġust u tħallina b'dan ir-ritmu tajjeb illi wara ħames rebħiet u rajt tlifna xi xpunti llum il-Milan resqu iktar viċin u dawk temm isfel li qed nistenna l-logħba kontrihom resqu naqra iktar viċin tagħna xi qed kellejla qalbi ħarġet Imma kontra dak mhux qalbi biss toħroġ, bl-imsar hemm kollox joħroġ. Jiġifieri dik dejjem. Imma dik issa naraw fil-Kunċizzjoni. Dik il-Bambin irid. Qed nikkonċentra fuq il-lejla. Illum Irritorna fil-grawnd kontra qalbi, għax kontra qalbi ngħid, Aleksandro li trid u ma tridx il-coach li għandna Allegri żgur xi minuta jew oħra għajtih u fil-fatt daħal u fi ftit ħin li għamel fil-grawnd ħassejt qed nilagħbu b'għaxra mhux bi ħdax għax kwadradu beda dej minn fuqu. Ovvjament, kwadrado qed insemmi kwadron ta' naħseb ma stenix aħjar. Niddeq ngħidha dan għal biex tejħobs għax da ġiex miljuni, Antonello stek koraġini warajja, ġiex miljuni u 500.000 għandu, mingħand l-Inter ma ħax is-sommom li ħa minn ġo Saudi Arabia. Nista' nsejjaħlu l-mejjet bil-ġuħ, ma stenniex Ġifieri xi akkoljenza aħjar fl-Allianz Stadium. Ħaniġi naqra għal Paġelle. Xesni, inti fil-verità xesni ma kellu xi logħba diffiċli. Issa ngħiduha hi kif inhi. Il-Bremer u l-Rugani ħantihom ħamsa kull wieħed Gatt illum ma kellux xi logħba wow Ġifieri speċjalment fil-go u l-istess Rugani. Ma però Rugani il-kummentatur ta' television uża kentejn li li oġbuni ħafna huwa leader li se nafu kemm ilu mal-Juventus silenzjuż. Bremer Ħaqqu sitta għax naħseb kien l-aħjar wieħed mid-difensuri. Cambiaso li qala karta ta' fl-ol taqsima setgħet iddeterminat anke l-logħba tiegħu il-mod kif lab, minħabba l-biżżak jaqla' t-tieni waħda jiġi barra. Ħaqqu sitta, McKennie nibqa' ngħid li l-lum xorta l-aqwa tnejn iqpa' ngħid li kienu Vlahovic u Chiesa. Imma McKenny impoġġih fuq il-podium tal-plejers Juventini. Ħaqqu sitta, rebaħ il-Blalen, ovvjament logħba bħalhom se titlef il-Blalen ukoll qed tiraħ ma' tim li mhux tajjeb biss fl-Italja da u ma' xi huma runners up Ewropej u nemmen li fl-Ewropa li hija kompetizzjoni totalment differenti wkoll jistgħu jaslu. L-famuża Allegrata llum lab Hans Nicolussi Caviglia, bl li s-sena ma kien mislu fl-Salernitana u li Allegri rrit iżommu u fissija li lab għax hu rriplejsja li Locatelli li weġġa fil-logħba preċedenti kontra l-Kaljeri ħaqqu 5.5. Rajtu plejer li ma panikjax fejn kien hemm il-ballum meta kal ballum saqaq ma qatx jeseġera jew hekk fis-sens ftit qabel ma qalgħu forsi kien hemm xi kien hemm naqra azzjoni jew naqra b'makakkerija jew aktar esperjenza fil-logħba tal-futbol, da bħal kwalunkwe xogħol ieħor, eh, ditra bil-esperjenza ma' żmien. Tista' kien aħjar ma inti 5.5 sostituit minn Lokatelli li żgur ħaqqu sitta. Il-Captain Rabio ħaqqu sitta, fimni l-lum lab loba sodisfaċenti u appunt fis fil-midfield. Kosti ċal-kem kien midfielder għax bi three five two imma rajtu iktar qed jinżel jgħin id-difiża. Fil-fatt f'meta kien offensiv ftit li xejn kien inċisiv bħala safra fuq naħseb foul vendetta li mhux naħseb foul vendetta kien fuq Cuadrado. li għax ukoll Kwadrado Mali daħal għala safra, inti 5.5 sostitwit minn dak l-iskars li jiġri jasal Ġunju forsi jitlaqlem Alexandro li ovvjament mhux ħantih vot. U kieku jkoll intih vot fuq il-ġiex minuti li lab intih minus, minus two. Għax ukoll bdew bel kwadra du beda dej minn fuqu. Imma insomma. Vlaovic ħaqqu seba għal mod kif qed il-kaparbja ta' kull meta beda jattakka ħafna l-ballun. Skurja wara 70 jum tista' tgħid. Imbagħad ehm, għamel mossa li kritiċi bi speċi ta' jien għadni hawnhekk. Fakar li Vlovic qed jiswa lil Juventus 43 miljun euro, daqshekk qed jiswihom komplessivament, sostitwit minn Milik li Milik fil-ftehim li daħal fil-kwart li daħal kemm kemm iżball hu. Jiġifieri ma tantx nista' żgur intih vot lil dak. Chiesa u seba', Chiesa ħadem ħafna u kien wieħed mill-aħjar plejers, sostitwit minn Kenny wkoll mhux ħa ntih vot. Allegri għal totalità u ħolistikament il-mod kif ipprepara l-logħba u żvolġiet il-logħba tieħ 6.5. Nisqar li l-aħħar kwarta bżajt immens għax l-Inter għadhom f'dan il-lig għadhom qatt ma qalgħu gow fl-aħħar kwarta u tendenzjalment kienu jiskurjaw iktar u qed tara naqalgħu il-gow fl-aħħar. Dan xi jfisser li għalkemm xorta neqpa' nemmen li huma l-favoriti l-Inter biss però għall-inqas ma ma qtajniex u l-lik għall-inqas sissa għadu ma ġiex maqtul għax jekk jaħslu jaħarbu daw ħadd ma ħajżommhom definittivament. Imma għall-inqas issa mhux biex niġġildu għalik imma b'dan ir-ritmu anke għall-futur il-plejers żgħar li hemm qegħdin jibnu l-esperjenza, Ġunto li qed jagħmel biċċa xogħol li qed iġedded il-kuntratti ta' plejers fundamentali, ġifieri bħalissa tinbena l-bażi, it-transizzjoni Juventina nafuha, il-problemi finanzjarji m'għadhom ma taffewx. Issa fuq dil-ġimgħa kien hemm anke l-laqgħa tal-azzjonisti, ġie pprovat telf ta' €123 miljun li huwa nofs tas-sena l-oħra. Ovvjament inqalgħu, li mhux il-mertu tal-programm tal-lejla, ċertu diżgwid fuq kif qed taġixxi l-amministrazzjoni tal-Juventus li jien fl-opinjoni tiegħi qed tagħmel sew tagħlaq ċertu affarijiet għalkemm tal-Calciopoli forsi ngħidha kontra qalbi ma xorta ma kien ħajġri totalment xejn jiena ma naqbilx u neqpa' ngħidha strejt neqpa' nafulu lil Anjelli tar-rebħ li tagħna ma naqbilx li minn meta ġi eh, Ronaldo eh, li lem jien għalija t-tmexxija ta' Anjelli qabdet in-niżla u jiena nibqa' nemmen li kull organizzazzjoni hi x'inhi, hix politika, hix b'gażin tal-baned, hix sportiva, hix soċjali, kwalunkwe tmexxija m'għandhiex taqbeż bejn il-ħames u għaxar snin għax jitrabbew l-għeruq u jitrabba l-qarnit. Jiġifieri, jiġifieri qed ngħidha bluntly illejla, ngħid il-kelma bl-Ingliż u dejjem nemmen li jkun hemm nifs ġdid. U semmi ekonomikament ġunto li ftit qabel il-logħba illi qal illi jekk ikun hemm okkażjoni jippruvaw għalija, qed jingħad li jista' Juventus imur xi plejer tal-Lazio, Lazio li sarri jiena Għalkemm il-lik imniżżel imma ma tantx fraħat bih dak il-lik li llum qal jekk jaħseb li l-problema ta' Lazio jista' jitlaq, imma hemm ħafna players li mhux kuntenti u jista' jkun jiġi xi player jekk mhux f'Jannar fis-sajf li ġej. Dak li kelli xinejt kemm fuq il-logħba u kemm rrid inna naċċel ngħid naqax ġara dil-ġimgħa u viżavi anka x'beda jintqal anka f'sit Italjani u rrid naqgħad anka ġara viżavi Sarri. Ħanalqgħu inħalli il-kelma fidejn Antonello. Mela, skużawni, u kol problemi sar tal-live, Grazzi l-ewwel nett eh, lilkom illi qegħdin isseguna llejla, grazzi lil Mark tal-analiżi tiegħu, grazzi wkoll eh, lilkom illi ilkom isseguna l-125 programm milestone żied l-istorja ta' Mixon, mhux biex nitkellmu naqra fuq il-logħba tal tal-lejla, grazzi wkoll il-Glenn Brady u Marcel li ġibduni l-attenzjoni illi ma kontx qed nistema. eh, problemi żgħar tal-life, imma insomma nitkellmu fuq l-logħba ta' għadha kemm intemmet. Juventus wieħed inter wieħed fil-fema tiegħi rajna logħba ċess bejn żewġ timijiet illi waħd bejn li tista' tgħid huma l-aqwa żewġ diviżi fis-Serje A. Kienet logħba magħluqa kif kont qed nistenna Jena fil-fat il-diskors tiegħi qabel interview dejjem kien Wieħed b'xejn, mhux iżjed. Wieħed b'xejn, wieħed b'wieħed forsi, ma kontx noħodha bi kbira illi nidħlu xejn b'xejn lanqas u fil-fatt hekk ġara għaliex ehm, it was a KGF kif jgħidu l-Ingliżi u naħseb illi kien riżultat ġust dak li rajna illum ġewwa l-Allianz Stadium. Ehm, Tista' tgħid żewġ gowls maħdumin tajjeb u sew min-naħa tal-Juventus u sew min-naħa tal-Inter għalkemm jiena ma nafx it-tutto sport ehm, x'kienet qed tara f'dak il- preżunti episodju var, forsi eh, nkun nista' nara naqra wara l-live b'mod elaborat x'inhu jiġri. Minkejja dan kollu naħseb li huwa dro li jkompli saħħa iżjed l-argument illi l-sfidanti jew l-enin tagħna eh, għal-rebħ tal-kampjonat ser ikunu l-Juventus. Imma, imma il-Milan għalissa xorta ħanżommhom hemm. Jiġifieri, speċjalment jekk jinqalgħu mill-Ewropa, jistgħu jerġgħu jkunu ta' theddida. Ehm, ew Napli għalissa trid iżżomma minn mod temati koll vollieri għalkemm issa Napli rridu naw sejġi fil-ġumatejn li eh, ġejjin. Le l-lum ġobna ħafna, speċjalment kif daħal kien il-Kolombjan illi eh, għamel xogħol iktar milli għamel Dumfries f'logħba sħiħa biex inkunu ċari. U dan ehm, illum irridu ntuħ il-mertu il-mertu kollu illi u koll ehm, dan il-player għandu. Jiġifieri issa Juventus fl-aħħar għaddiet Ħarsitna tmur għal logħba li jmiss li hija kontra l-Benfica, naf li hija relevanti għax għaddejna, imma jiena l-grupp irridu akkost ta' kollox. Qed inkun ċar kristall, ma naffordjawx niġu t-tieni. Il għaliex is-City rebħu l-grupp, ir-Real rebħu l-grupp, il-Bayern rebħu l-grupp, il-favoriti l-oħra kollha li jieħdu ċ-Champions League S'issa qegħdin l-ewwel fil-grupp tagħhom jew rebħuh, qatel Paris Saint-Germain, ma naffordjawx niġu t-tieni fil-grupp tagħna. Qed inkun ċar, jiena l-Erbgħa sejjer Lisbona u rrid niġi lura bi tliet punti without extra setbacks ħalli mbagħad almenu id-decider ta' mar-Real Sociedad forsi jkolli ġiex riżultati favur, għalkemm ovvjament id-differenza tal-gowls bħalissa qed tiffavorixxi lill-Ispanjoli. Mela, issa għaliex qed nifqu hawnhekk? Se mmorru għal ftit mumenti ta' riklami, hawn magħna għaliex kif nidħlu jien u Mark nidħlu biex naqraw il-messaġġi li qegħdin tibgħatulna intom u wkoll forsi nagħmlu ftit konsiderazzjonijiet finali fir-rigward ta' din l-isfida. Ibqgħu magħna għaliex dalwaqt nerġgħu nkunu magħkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb, bikel ġenwin u prezzijiet għal but ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El Catalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21800 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El Catalan, ir-ristorant għalik.

Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Allura t-tieni parti tal-programm Mix Zone fejn lejla jiena u Mark Schembri qegħdin ukoll niddiskutu il-partita bejn Juventus u Inter. Inħeġġukom biex ukoll eh, tkomplu tinteraġixxu magħna permezz tal- tas-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom, għandna wkoll xi eh, kummenti illi sejrin eh, naqralkom minn hawn u ftit ieħor eh, biex ukoll Mark ikun jista' sejrin sewwa nkun nistgħu nwieġbu għal dawn il-kummenti. Mela, Aless Rick qed jgħidilna L-Inter ġabu draw kontra Elva ta' bħas-soltu nispera elabora ftit fuq dal-kumment il għaliex la jiena ma fimtu żgur u personalment ma narax li kien hemm żbalji arbitrarji ma nafx. Hu gwida r-referee all in all Tmexxija tajjeb bħala l-logħba b'mod fluwidu stil Ingliż ħa kif ngħidu aħna l-Maltin. Ma nafx hux forsi qed jirreferi għal dan li qed jien ta' tutto sport.
Le, da supporter tal-Inter minn jidher.
Ma fimni, ma ma kienx hemm xi ħaġa favur il-Juventus, saħija jekk ħanqodu sejrin bir-rutina li l-Juventus ħalelin. Kulħadd jaf x'kienet il-preskrizzjoni fil-Kalċopoli u jwieġeb li l-lum għadu. Jena fil-fema tiegħi naħseb li kumment żejjed.
Jena ma rajtx episodji favur Juventus. Qabel ma biss qabel ma nkomplu naqraw il-messaġġi, jena li fuq nsejt naqra fattur importanti, naħseb illi qabel miegħi ma kien l-lum kienet loba ċess li. Ovvja, il-mod kif kienet u l-Juventus iddefendow bil b'saħħa, letteralment b'saħħa, u dik il-forte tagħhom. Eżattament, is-saħħa tal-Juventus hija id-difiża u anke l-Inter. L-Inter inna ma naqilhom gowl eh, żmien twil. Smena wkoll li daħal isegwina Edim eh, ġella għamiltu tiegħi u ta' Mark. Naf li Edim nsellim l ewwel net, naf li kontu ħin, naf li forsi tixtibat inna wkoll feedback minna ħana Tiegħek. Inkomplu naraw naqra nsieb messaġġi Mark. Tislijiet qegħdin.
Mela, Nida minn żgur huwa kuntent dan anki minn dak li qal wara nofsinhar, is-Sur Joseph Magri li youtuber Milanista li nixtieq ukoll insellmulu qed jgħidilna li draw ġust prattikament qabel sew miegħi u sew ma' Mark, però Barella jagħmel ħafna xeni. Ġust naqbel miegħek hawnhekk. U Hank f'żiġ għadha fuq li qal Joseph u għax għadu jippoppja li issa għax mhux qed nara l-intervista ta' Allegri. Allegri qal l-importanti li l-Juventus ma tilfux. U fil-fatt hekk ġara.
Ifhimni, Allegri qed jgħid hekk, imma anki Mark qed jgħid hekk u anki anki Antonello qed jgħid hekk li l-importanti li ma kellniex telf. Li kwa twil ukoll. Eżattament, għad fadal ħafna. Baqa. Jina per eżempju. U rridu ngħidu li ġeneralment meta Allegri kun jiġġieled għalik, li jibda jiġġieldu minn frar marzu.
U għalhekk, fimni ma kien qabel qabel inti fl-inħar tal-intervent tiegħek qed illi favoriti, għonek forsi naħodha l-Inter favoriti. Li bħal meta Juventus fil-passat kienu jkunu huma u.
Għatfadal ħafna xi jintlab, biss biss ma rridux ninsew ħaġa l-aħwa. Il-Juventus qegħdin bla tazzi. L-Inter għandna tim illi jekk irridu nistgħu niġġieldu għall-erba' tazzi din is-sena. U jiena qed ċara wkoll. Super Cup f'Jannar li jista' tkun kol se taħdilna xi ġib lobiet li mbagħad irridu naraw meta ħan irkupraw. Volder ħan nerġgħu niġu bil-logħba tal-Asterski bħalma konna sentejn ilu u Champions League irridu naraw sakemm se nibqgħu sejrinux. Jiġifieri min qed jaħseb illi l-Inter se jiġru bih il-lig, nkun onest magħkom, sejrin żbaljati għax għad fadal ħafna u ħafna xi jitqal. Jiena ma noħodix bi kbira li l-kampjonat jiġi deċiż fl-aħħar ġurnata. Sena, jekk speċjalment il-Juve jibqgħu magħna għax nemmen nifjanna ħajġibu akkwist ieħor u l-Milan jinqalgħu mit-tazzi. L-aħwa għad fadal ħafna. Qed ngħidha l-ewwel wieħed lilek Mark Voldieri. Mela, iżjed kummenti, il-President tal-Interclub Malta, Marcel Merċija, li nixtieq insellem, grazzi wkoll tas-sapport li jagħti lil din il-paġna, ehm, qed jistaqsi fuq din l-episodju tal-var. Ehm, però, Marcel, kif qal tajjeb Mark, eh, din il-lider ħarġu bija tutto sport lajnu laqqas marajna ġara u ma ġarax. Rajna bela fit-tieni ħaf iż-żewġ timijiet biss minn xulxin. Ja ċert, dik naqbel, kienet ċara u.
Naħseb nista' biex naqbel magħkom ukoll jiena. Eh, nista' ngħid xi ħaġa jien jekk ma jimpurtax, isma' hawn xi nies li qed jgħidu li ma nifhimx il-futbol, għandhom eh, kull dritt. Eh, fil-fatt kont sema l-preċizazzjoni fuq għajn istek qed tgħid tal-kumment ta' Joseph Farrugia. Għandhom kull dritt, però sa fejna fjena Jekk Da Joseph Farrugia ġie li ffrekwenta l-Allianz Stadium, x'qed ngħidlek li jiena nkun hemm kuljum, dak nixtieq u u f'ħajti iwa ppjanat li nkun hemm iktar spiss, ġi ngħidha pubblikament li għada pitgħada f'ħajti nkun iktar spiss hemm. Imma jisma' tista' tisma' t-tisfir lejn il-plejers tiegħek stess, ma jfissirx li ma taħmilhomx jew ma tħobbhomx, Sa fejn naf jiena, anke l-ġurnalisti jikkritikaw, jiena ma jgħartux personali, jiena għax ma' Alexandro Zmienu għamlu kien hemm kien hemm seasons li għamilhom tajbin. U anka s-sena l kien hemm lob li għamel tajjeb, ma li li personali, beżżani l-mod kif jiddefendi.
Eh, Dabu se nsemmu xejn, jiena s-sena l-oħra Jiena naħseb ma se nsemmu xejn episodju li sar fuq din l-istess paġna s-sena l-oħra. Wara Napoli Inter, tellajt ritratt ta' ħmar u għedtilhom li dal-ħmar hu Gagliardini, plejer tal-Inter. Ġifieri. Ġużef, ma nagħmel assolutament xejn. Jien irrid nitkellem.
Għandek dritt tal-opinjoni tiegħek imma Eh, u jekk jekk u tant jifhem fil-futbol m'għandix problema li niltaqa' miegħu jgħallimni f'każ li Malta ma titlax eh, fin-Nations eh, fin-Nations League ehm, għal grupp C, forsi u post Markolini dar raġel u miegħu ikun hemm is-Sur Tony Azzopardi. Għax jiena ma nafx supporters tal-futbol Għalhekk ma nafx, nispera din mhux xi storja bħal tal-politika li jgħid il-leader ikun benfatt, mela għax it-tim tiegħi jkun qed jilgħab ikun benfatt kollu tajjeb.
Dana kull tim ikollu dak iż-żewġ players illi jkunu maqla. Eżempju l-ewwel wieħed jiena. Ir-Rugani kritikajtu kemm il-darba, imma dis-sena laqli ħalqi. U anka Moise Ken joħor li għalaq li ħalqi dis-sena u Mekkeni.
L-importanti li l-kritika dejjem tkun kostruttiva, għawx. Eżatt.
Diki, u jena safejna fin, ma la jart fil-personal. Jena għed il-fintux minuti li għamilem, kwadra dodda minn miju ziffa.
Aħna dejjem ir-regola tagħna dejjem hija nżommu l-kummenti fil-ground, jew fit-trakka, ovvjament għandna wkoll il-formula wieħed. Inkomplu bil-kummenti. Juventin bilħaq li huwa ċampjon tad-dinja tal-moturi qed issemmi trakkanti. Pekko Bagnajja Tajjeb, eh, aħbar kurjuża illi ma qasimu konna fija, proset u koll l-Mark u eh, l-Mark ta' dina l-aħbar. Mela, Prejdi Buġeja semmilna il-loba tal-Kolombjan li tkellim fuq u koll u għalilna loba monotona u kollox baqa kif inhu. Salvatore Muscat, ħlejna 90 minuta minn ħajjitna. Jien ma rajx ħela. Ifimni, mela jien naħli ħafna ħin f'ħajti, għax u għet jena nattendi għal maġġor parti tal-lof fil-kampjonat lokali, għat tista' tgħid forsi bnidem da m'għandux jagħmel f'ħajtu. Ikun hemm ċertu lob tal-Juventus ukoll ma jkunux għall-altezza tagħhom.
Forsi għalhekk għal fatt x'kienet logħba monotona wkoll. Ma nafx allura meta xi darba ħareġ u ma ħax pjaċir da jgħid ħela siegħa u nofs minn ħajtu, sa tiġi kif tiġi hu. Inżommu kumment, inżommu kummenti eh, il-kummenti ehm, fil-ground. Daniel Garzija, s-sakkum dejjem bil-messagġi, bil-problema bil-pasta pers li għanna, kemna l-ħira nżommu l-ħira tim tal-Italja, dejjem nibqaw hemm u ma nispiċċaw qatt, dan huwa sapporter tal-Juventus.
Le, dak naqbel miegħu, għandna ħafna l-ikbar lakuna li għandna qiegħda f'nofs il-ground għax mhux għax il-plejers li hemm huma ħżiena għax numerikament bħala kwantità qegħdin kif qegħdin Effaġjol sospiż minn xhur, ieħor għamel dik il-balbuljata Pogba Qed nistennew, by the way qed issemmu l Pogba, Pogba qiegħda imminenti li tinqata' s-sentenza tiegħu apparentament, jiġifieri mbagħad hemmhekk il-Juventus ikunu jistgħu jaslu għal deċiżjoni finali fuq x'se ġġib mill-kuntratt tiegħu. Ma ninsux li hemm Danilo qiegħed barra sa forsi tgħiduli ma nħassx għax hemm Rugan qed jirreplaceah, mhux inhu Danilo utli speċjalment għaż-żgħażagħ li hemm, l-esperjenza tiegħu.
Mela, iżjed kummenti, Inkakija sa porter tal-Inter fadal ħafna logħob u kollox jista' jiġri, kellna wkoll il-Clomar Brincat li rrisponda għal Joseph Magri, però fuq il-logħba tal-Milan diġà tkellimna llum wara nofsinhar. Le, Volderi eh, Ħafna mis-segwaċi tagħna Malti jidher illi qablu mal-ħsieb ma' ħsibijietna llejla. Fimni tantx kien hemm fiex iddur. Kieku l-kampjonat Taljan naħseb kien għadu bil-ġiex punti għax hekk qed jiġini ta' meta kont ħafna iżgħar. Naħseb illum kienet inti tiftakarha l-iskedina għall-X. Tiftakarha l-X. Ekku. L-hemmhekk kienet mur bil-ġiex punti iktar illum. Le, ekku, ekku, ekku, volli. Le, kif qegħdin ngħidu issa, kif qegħdin ngħidu wkoll, it-triq għadha twila twila ħafna. Di minn għalija 13 lobek minn ixħet. Eżattament.
Għalija 13 loba tal.
Għadbuqa 25 mela. Eżattament.
Fadal ħafna, fadal eh, eternità. Ġifiri.
L-axħar.
Sa l-axħar ta' Mejju jistaw jiġu ħafna affarijiet. Jistaw jiġu ħafna affarijiet. Eh, Jena naħseb illi ma nafx ma għandek xi kummenti oħra xi żdid. Jien taf x'kurzita għandi m'għandix taqsam ma' logħba tal-lum, imma rrid nara xi kampjonat Taljan mhux imdorri jieqgħu. Is-soltu jieqaf fi żmien il-mid, darba mhux se jieqaf Ma nafx tistax ikollha impatt jew le fuq il-kampjonat, hemm minni ma nafx għax aħna ngħidu li l-futbol Ingliż tibda tieħu idejha x'jiġri fi żmien il-Milied. Issa ma nafx jekk din nistgħux napplikaw għall-futbol Taljan għax kemm inni nsegwi l-futbol Taljan qatt ma rajtha di l-ewwel darba. U di għamluha naħseb biex ineħħu dawk il-logħob l-infra settimanali hawn il-logħob ta' matul il-ġimgħa. Eżattament, għalkemm jien onestament eh, ma tantx qbilt magħha li ehm, il-kampjonat jibqa' dej fil. Le jiena naħseb business wise ta' men sens għax dak li jkun forsi eżempju ġej mill-it l-aħħar ta' sen dak ħammur Ek eżempju ħa l-Inter home fil-miliet u l-Juventus home fil-viċin l ta' sena, għamur naddi l-miliet u ta' sena, u dak li kun forsi tixi regali, eh, daw isma dan business-wise, anka l-mod kif Inbih u l-pakketti ta' Serie A, veru l-futbol Taljan qiegħed arku b'tejh waħd day one, imma tinsiex logħba probabbli ta' żmien sena mhux ħa nkunu qegħdin nitkellmu għal dal-ħin imma probabbli nkunu qegħdin nitkellmu għaf xi ħamsa ta' wara nofsinhar jekk mhux qabel jekk tintlagħab f'xi nofsinhar.
Aħjar jiena taf kif naħsibha Mark, inqas ma jkollna logħbiet il-Ħadd bil-lejl iktar aħjar. Jien ma jdeqquniex il-logħob tal-Aħad billejl, imma dak mill-bniedem mitfiehma. Jiġifieri, però mbagħad inti ta' aspett ieħor, l-aspett ta' anke psikoloġiku tal-plejers li eh, dan ħadd mħobot dik il-ġimgħa break naħseb illi eh, tkun dovut anki meta nqisu li dis-sena eh, ukoll eh, ġejja l-Euro U ħafna players tista' tgħid hemm possibilità illi jibqgħu għaddejjin sal-aħħar sa nofs Lulju. Jekk it-tim tagħhom.
Ifimni di waħda mill-problemi l-kbar u sa ġej jivvintaw dil-World Cup tal-clubs ħankomplu jżidu l-players, għaw il-pressure fuq il-players. Eżatt, Money Talks, kif ikanta kif ikanta l-grupp Alan Parsons Project. Nissuġġerilkom ukoll ssibuha fuq YouTube, dik YouTube diska sabiħa ħafna dawk il-dilettanti tal-mużika. Mela, aħna minna ħatana naħseb illi dak li kellna xi ngħidu qednieh Mark. Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-isponsors tagħna illi huma il-Catalan Game Breaker Spaces u The Barber Room. Taħal messaġġ finali nixtieq naqrah ukoll mingħand Daniel Mallia eh, li qed jgħidilna da partner tal-internet jgħidilna jiena kuntent bil-prestazzjoni tagħna jekk tara l-istatistika kellna il fuq minn 600 pass u 8 xottijiet kontra 4 xottijiet u tliet mitt pass min-naħa tagħhom, plus li aħna qegħdin fl-Ewropa u huma le. Statistika interessanti ta' xortijiet din ha. Interessanti din.
Mark, ma nafx jekk forsi għandek xi kumment fuqha. Le, jien l-istatistika toġobni immens. Għalhekk qed lek qed lek l-Inter xorta kemm ma kienx hemm jisu xi divarju kbir fil-logħba ma xorta jidru kemm xejn aħjar. U da jisu ara dak li kelli ġo moħħi ma kontx naf kif ħan nispjegah għax ġabu statistikament. Eżattament, bravu wkoll lil Daniel ta' dan il-ħsieb tiegħu. Naħsbu xi nkomplu naħseb nistgħu nagħlqu nibdew nagħlqu wkoll. Infakkarkom illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor se jkun jidħol fuq il-YouTube channel tagħna. Irridkom ukoll titlu hemmhekk jekk tiftu l-programm minn issa ħalli tkunu tistgħu taraw ukoll dak kollu illi jkunu qegħdin niddiskutu aħna fuq il-portals tagħna. Il-programm li jmiss se jkun għada fit-8 u nofs, programm Her Life, fejn se jkollna lil Karl Parisi kellimna fuq Roma u Dinese, eh, Oliver Xikluna, Everton Manchester United, rebħa tajba wkoll għal Red Devils, u wkoll kopajt Chris janalizza l-logħba Manchester City Liverpool għada wkoll se jkolli nerġa' nidħol għandi hawn biex intikom kif jispiċċaw l-intervent tagħna il-YouTubers Voldieri ibqgħu hemmhekk il għaliex għada fit-8 nofs se nkunu qegħdin live, apparti wkoll matul il-ġurnata ikollna ripetizzjonijiet, aħbarijiet u iżjed statistika, speċjalment fejn jidħlu l-kampjonati illi spiċċaw illum tal-muturi Formula 1 u Formula 2. Eh, Mark, aħna niltaqgħu għal konfront li jmiss fl-4 ta' frar. Min jaf,
fejn u kif se nkunu fil-ġranet li jmiss, però xorta issa Deċembru se jara diversi sfida skudetto eh, illi eh, ser ilaqqawna ma' diversi timijiet qed narak titħaq le fimni. Xorta titqishom bħala konfronti diretti għalla volja. Le, Forse qed naqra waqtu għajn sew il-Napoli. Le, da żgur Sew li nqisu.
il-Lazio sew il-Roma.
Li għedha tkun inqishom.
Inkunu ċari u skjetti, forsi Napli għandna naqra ta' angst għalihom għal diversi raġunijiet, jien minħabba l-coach u inti minħabba t-tim per se, u insomma, dik hija storja oħra. L-aħħar messaġġ Mark qabel ma ta' nagħlqu. xejn, se nħeġġeġkom tkomplu segwu l-programmi tagħna, jalla naslu għat-tragwardi li jmiss iktar malajr 150-175 finalment il-200. Probabbli naħseb immissu l-175 dis-sena. Hemm ċans. Qed nikkalkula hemm ċans żgħir. Voldieri. Jekk l-għana missu minn sena diħel għaw, fil-season li ġejja mi. Efem, eh, sissa, sissa diġa minna 45 program u għadhom eh, il- u għadna f'nofs staġun, Voldieri. Daqqas nofs staġun għadna. Eżattament, jaf nolqtuhom, ma kif jgħidu sa kif ivra vedra. Eh, Jina għamil Sorry? Dak kollox minn għati ħad pjaċi li l-loba spiċċat b'mod kal mhux kif spiċċat il-loba tal-Koppa Italja s-sena l-oħra f'frakas. U saħalsu l-loba li jmiss mal-Monza li mbagħad jien ħan ikkummenta mort ir-rekordja il-ħadd bħalum ġimgħa fl-erba ta' nofsinhar. Eżattament, dik mbagħad l-iskeda inħallu fidejn l-abli n-namser tagħna l-orjana brinkat biex imbagħad dik tgħidilna nhar il-ġimgħa ma sa nhar il-ġimgħa tfadal ħafna ħafna programmi oħra xoħorġu. Il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb jien narakom għada għal program li jmiss fis-sensiela mikżonu mal-kollegi l-oħra YouTubers tagħna. Ħudu ħsieb.